twendana rĩ no twarĩ ndũgũ na ingĩ no ũcio rĩ nĩwe wahotire kũnyingĩria box ũcio nĩwe biũ. wakinyĩte kingi ũcio nĩwe wahotire biũ Ehe. na akĩnjĩra thiĩ ngacere kwao Ĩĩ. mũthenya ũmwe ndathire gũcera kwao na ngĩona ti kũ- ona okorwo kwĩragwo kwa mwenda gũtirĩ irĩma rĩ yes mwanake arĩ na kanyũmba ka rumu igĩrĩ na nĩ ka ndoru Aha. no ngoro nĩ yamwendire Mm. na gwĩkinya nginya nĩ nĩ ngũra gwitũ ngĩthiĩ gwake ngĩtiga mwana Oh, nĩ kũra worire? Nĩ kũra ndorire. No kũra kwĩ mũthenya kana ũtukũ? Ndorire gwĩ ũtukũ kwĩ hwainĩ. Aha. Ngĩhe nĩ mami ndathirũka. Aha. No rĩu rĩ, mm. ũrĩa ndathire kũria rĩtwa rĩ, ũguo tiguo ĩtaga kũu. Nĩacenjirie nginya rĩtwa. rĩtwa. Aha. Etanagia na ithe kana mwana wake ũguo etagwo. Eh. Koguo ndoria rĩ, andå manjä matirä maigua ta rä u gametarora mwana ä å guo ahana rä mm. å guo ithe nä guo akorwo ahana å mwe nä guo anjä rire ä mwana å kå ringana na ndona rä he mũndũ wĩtaga ng'ania ngĩmwĩra ta rĩu areĩta rĩ nĩrĩo mwana ũyũ etagwo Aha. ngiuma ta nyonia tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ akĩnjĩra na mũndũ ũrainamĩire harĩa nĩwe nĩwe na ndũkamenya nĩ ndakũria tondũ mũndũ ũcio nĩ mũũru mũno aha Ĩ, kũingĩra nyũmba rĩ ndarora nyũmba rĩ nĩ ndonire aca na hĩndĩ ĩyo nyũmba igana atĩa nyũmba nĩ ya rumu ĩmwe ngĩmũria nyũmba ĩno kamũikaraga nau Mhm. nĩkĩ tondũ kũringana na ũrĩa ndarora igũrũ rĩ ndona kwĩna nguo cia mũndũ mũka cia thĩinĩ ala tũkunĩko twa ũkĩ ngĩmũria nyũmba ĩno kamũikaraga nau akĩhĩnjĩra ĩhĩ Tũikaraga na mwanake ũngĩ ngĩmwĩra ngũĩ ici nĩkĩ cireka haha ĩ hĩ nĩ mwanake ũcio ũrehaga ahiki. Ĩĩ. Ndiagĩire na ngarari. Twaikarangĩte rĩ, ũcio mũndũ waringaringaga mũrango waingĩra nĩ nĩ mũtumia. Handũ ha kũngeithia rĩ, anjũria ũyũ nĩkĩ nũũ ũyũ? Mũthuri agĩkira. Ngĩmwĩra ĩ hĩ niĩ ndĩ mũtumia wake. Akĩnjũria mũtumia wake wa kuuma kũ? Ngĩmwĩra ĩ hĩ niĩ nĩ mũtumia wa gĩcagi. Na nĩkĩ ũreka gũkũ? Kĩndũ thainia-inĩ rĩ,

Ndierire kũmuonia rĩngĩ matikarehane na ũyũ Ĩĩ. thĩna. Na nĩkĩo ũreka gũkũ ĩhĩ ngũrehete mwana ĩ wĩ ithe ĩ tondũ ũrona ũrĩa ahana. O nĩ maroraga mwana makanyitwo nĩ ihoru rĩa mwana. Gũgĩkinya mathaa ma gũkoma, mũtumia rĩ, mũthuri ĩ akĩnjĩra ĩ hĩ, nĩ tũgũkũhe mattress ĩ ũkome hau ĩ. Mũtumi- mũ- Mũhiki ũyũ woka rĩ akiuga ĩ hĩ we ndangĩkomera mbaũ. Tũkĩrutĩrwo cotton iria ci rungu wa mattress, tũkĩheo tũkome thĩ. akĩnjũria ĩ haba anga ngũrage thaa ici ngĩmũria nĩ kĩĩ kĩũru rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ ũndũ wa nduma rĩ koguo nĩ ndahotire kuma nja ngĩikara hau nja tũbomu-inĩ tũtũ twa nja akĩhinga ny- riko na kagathĩ agĩthiĩ nyũmba nene koguo na mũndũ nĩ arabangĩte tondũ athiĩ nyũmba rĩ banga ĩrĩa arutire rĩ yarĩ na ũre mĩena yerĩ koguo nĩ abangĩte hĩndĩ ĩyo ciana cikuo ciana nĩigua mũnyaka mwega nĩ ndĩracitwarĩte kwĩ mami Oh, gũkũ gwitũ koguo mũthuri rĩ akĩingĩra nyũmba akĩruta banga kũruta banga rĩ akĩnjĩra rũgama hau ngũrage yani ndonire nĩ auma na banga nja rĩ no mbu ndaugire kuga mbu rĩ nĩ imba makiuma nĩ imba mauma rĩ ngĩthi- ngĩthi kũingĩra kwa nĩ imba rĩ ngĩthi ngĩrigicũka nyũmba koguo nake anyumĩte thutha rĩ ecirĩria ndaingĩ- ndaingĩra kwa nĩ imba nyũmba rĩ tondũ mahingũrĩte mũrango me nja koguo okire nyũmba kuga nyume kũrĩa ndĩhithĩte

Ngatho cia mwanya mwĩroreri wa tabarĩra ya Robert Gakure na ndĩrakũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩ na rũgano rwa mwanya na tũrĩ na uh, madam wĩ haha ũgwĩtwo Mercy nĩ tũgũkorwo tũkĩmenya rũgano rwake na agĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa uh, channel ĩno tũkĩrorera rũgano rwake tũkĩmũmenya tũkĩmenyaga thabarĩ karĩa akoretwo akĩgerera Gathabarĩ gatarĩ kahũthũ, kena ruo, kena maithori, na kwoguo ũrĩa ngwenda wĩke nĩ ũikare hau, tũthikĩrĩrie rũgano rwake, tũkorwo tũkĩmũmenya. Na twambe tũcokie ngatho kũrĩ mũkawa wa Palmera arĩa matũhete gĩikaro mũthenya wa ũmũthĩ. Tũrakũrehera tabarĩra ĩno ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũkawa-inĩ wa Palmera, na ũyũ ũrĩ gatagatĩ ka Mũkũyũ na kwa maĩ. Gũkũ nĩ kauntĩ-inĩ ya Mũrang'a kana nĩ taũni-inĩ ya Mũrang'a, na wakinya gũkũ mena kũndũ kwega mũno, kũndũ ũngĩkorwo ũgĩkĩra mĩcamanio, Handũ ũgĩũka ũhurũke, wenda kũrĩa tũirio twega tũruge wega na ũbacĩrĩri mũnene nĩ arugi mathomeire ũhoro wa ũrugi nĩ gũkũ mũkawa-inĩ wa Palmera. Na tũrĩ oro hau, ngorwo ngĩkũririkania wega atĩ nĩ tũrũgamĩrĩirwo na njĩra njega nĩ Safi Properties arĩa marakũrehera ng'ũndũ njega. Ona rĩu kwarahĩte ũguo, o marakwenderia ng'ũndũ kũndũ kwega, kũndũ ũgũthiĩ ũikare atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa kuurĩte nĩ ũrĩikaraga handũ ũkaigua gũkũ ndiahenirio, ti andũ angĩ nĩ Safi Properties. Na nyambe njokie ngatho kũrĩ Mapesa Production arĩa maratũma tabarĩra ĩno ĩkorwo ĩgĩgũkinyĩra nĩ tondũ nĩo marehete macini ciao ciothe iria ciratũma ũkorwo ũkĩamũkĩra tabarĩra ĩno na to ũguo gwaika nĩ makoragwo magĩkũhe tabarĩra ingĩ kana magĩkũrehera motungata mangĩ matiganĩte, motungata ma MC, motungata ma macini cia kũhũthĩra wĩna igongona nĩyo ĩtagwo sound. Wenda kuoerwo video njega wĩna igongona okorwo nĩ ũthoni Okorwo nĩ ũhiki, Mapesa Production nĩo marakorwo magĩka ũguo na director wakwa etagwo Sam Mapesa. Mercy, ngũnyite ũgeni channel-inĩ ya Robert Gakure nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya rũgano rwaku. Geithia mwĩroreri, mũndũ ũratwĩrorera na hihi twambe tũkũmenye wee umĩte kũ? Niĩ njĩtagwo Mercy Wambũi Njoroge, nyumĩte Mũrang'a County, Gaturi Ward, handũ hetagwo Gakonya. Gaturi nĩ karĩa keragwo gaturi ka kana no Ĩĩ, kuga nĩ ga- nĩ gathirire nĩko kau. o nĩko getagwo ũguo, nĩma nĩ kwarĩ? rä u hau nä kå igua tå iguaga Ehe. tondå nani ndirä na å ma å cio waciarĩrwo gakonya no kuo gũthomera na ũrererwo ro kuu ä kå u nä kuo ndereirwo ngathomera ngatho- ngathoma nginya kä rathi gä a kana na hau nä ho ndakinyä Ĩĩ, ndwahotire gũtindĩka na mbere aciari matiahotire matiahotire Ĩĩ. no rĩu nĩ ũkoretwo ũtwarithĩtie mũtũrĩre waku nä ngoretwo thiä te na mbere na må tå rä re warĩkia kĩrathi gĩa kanana ta tũtware rũgendo rwaku ũrĩa ũgwĩkora rĩu nginya nĩ wekora nĩ waingĩra thĩinĩ wa kĩhiko kana thĩinĩ wa kwambĩrĩria mũciĩ waku Nĩ ndarĩkia kĩrathi gĩa kanana, nĩ ndoire ikinya rĩa gũthiĩ gũcaria wĩra, na ngĩthiĩ kũrĩa Thĩka kambuni-inĩ cia mahũa. Ndĩ kũu Thĩka nĩ ndarutire wĩra na kĩo mũno, twaikaraga na brother yakwa. Na ndĩ kũu nĩ twagĩire ndũgũ na mwanake ũmwe, ũrĩa twarĩ ndũgũ,

tũgũthiĩ gwake Ehe. no ngĩmenya thaa cia kanitha nĩ ciakinya thaa inyanya rĩ ngakorwo nĩ njokete mũciĩ Aha. tondũ angĩahĩtirie amenye kana aigue nĩ oyaga ikinya oka akera mami na mami nĩ ekũ- nĩ ekũnegenia mũno na hĩndĩ ĩyo nĩ mĩaka ya tene gũtigũkorwo gwĩ- gwĩ- thayũ ndũgũkorwo Yeah, kuo. ndũgũkorwo kuo. Aha. Ĩĩ. na hĩndĩ ĩyo wathiĩ gwake he maũndũ mũgwĩka kana no gũthiĩ ũgacera mũgaikara mũkarangia Ĩhĩ nĩ tũgũthiĩ na tũkenanĩre. Ehe. Nĩ tũ- ĩ, nĩ twa- nĩ twathiaga na tũgakenanĩra. Ehe. Ĩĩ. Nĩ mũkũmenya gatiba ya bũrũri harĩa ĩkinyĩte hĩndĩ Wega ĩyo. biũ. Eh. Ĩĩ. Na ndũkũigua ũndũ ũcio wĩ mũru. Ndikũigua ĩ mũru tondũ no ngũcokera rĩngĩ. Eh. Tondũ nĩ hegũthiĩ ũguo nginya Njohenda. Oh, hĩndĩ ĩyo wĩna mĩaka igana? Ĩhĩ, kĩndũ ikũmi na kenda. Ah, aha. Ndagĩa nda rĩ, Yes. yakinya mĩeri ĩtandatũ rĩ, ngĩra mwanake tondũ atũraga njĩra nĩ tũgũthiĩ kwao, nĩ tũgũthiĩ kwao. Ngĩkĩmwĩra nyinũkie. Rĩrĩa aiguire ndamwĩra ũguo rĩ, mwanake no wĩra atigire na agĩthiĩ na agĩthiĩ. Mhm. Ndaiguaga nĩ Kandara, no ti Kandara ũĩ nĩ ĩrĩkũ. Mũtiathiĩte kwao ũkamenya aciari ake? Tũtiaumĩte tũthiĩte. Aha. Mm. Na nĩ mũgũcoka mũcemanie nake kana hihi wagĩa nda nĩ ũgũcoka ũgĩe mwana wega na thutha ũcio maũndũ magũthiĩ atĩa? Ndagĩa nda rĩ, Mm. ndiendire brother yakwa amenye ona hĩndĩ o yothe ndamenyire. Niĩ no ndonire handũ ha menye rĩ, no magũrũ ndoire ngĩmũthiĩ ndatiga wĩra na ngĩinũka mũciĩ. Rĩu ndoka mũciĩ rĩ, Nĩ ũĩ mami, nĩ ũkĩũĩ atumia akũrũ matirigagwo nĩ mũndũ mũritũ ũrĩa akoragwo ahana, na ũrĩa ũrarega gĩkĩ ũkarega gĩkĩ. Koguo nĩ ndaikarire mũciĩ, na mĩeri kenda ĩgĩthira, na ngĩohora o wega na ngĩgĩa kana ga kairĩtu. Ĩĩ. Ah, eh, thutha ũcio ah, mwanake ũcio ndũkũmwetha nĩgetha rĩu ũmwĩre nĩ ndagĩa mwana ndeithĩrĩria kũrera kana rĩu ũkũmũrera tu na kwĩhinyanĩrĩria Ĩĩ, ndamwĩrire kũmũhinyanĩrĩria, tondũ thimũ ĩrĩa twahũthĩraga rĩ, Ũrĩa athiĩ kwao rĩ, nĩ athirangana agĩte na agĩcenjia raini. Na woria andũ rĩ, makauga ona matimũĩ. Koguo niĩ ndarĩrire mwana wakwa hamwe twĩna aciari akwa, tondũ gwitũ no niĩ ndarĩ mũirĩtu acio angĩ marĩ anake. Koguo ona ndagĩa kairĩtu rĩ, mami nĩ akenire, tondũ ona rĩu nĩ ahingĩtie tũirĩtu twĩrĩ. Twĩrĩ. Ĩĩ. Aha. Ah, Ngũcokie thutha hanini. Ũtwĩrire ah, mũkĩmenyana na mwanake warutaga wĩra kũrĩa kwa mahũa Thĩka. Onake no kuo arutaga wĩra? Nake no kuo akoragwo twakoragwo mwena ũmwe. Aha. Ĩĩ. Hihi woha nda nĩ ũgũcoka ũtige wĩra kũu kana wagĩa mwana nĩ ũgũcoka ũcoke nĩgetha ũtwarithie wĩra waku na mbere niä hä ndagä a nda nä ro ndatigire no afta gå tiga ndainå ka gä cagi ona ndagä a mwana rä ndiendire gå coka kå u rä ngä ndaiguire nda- ndakåmena biå tondå kå u nä kuo gwatå mire wä rä tu wakwa å thå kä re kuo koguo ndigana gå coka kå u rä ngä Aha. thutha ũcio rĩu nĩ wagĩa kana gaku ka mbere na nĩ wacoka gĩcagi Ah, ũgũcoka rĩu wĩke atĩa na nĩ ũgũcoka hihi wethe mũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩgũteithĩrĩria kũrera kana gaka na hihi nginya mũtwarithie mũtũrĩre na mbere Ĩĩ, ndĩ kũu gĩcagi rĩ ndambĩire mbiacara ya kwendagia nyanya hara hau hau haitũ stage ya gakonya ngĩenda ngĩ hau nginya ngĩgĩa gatuka ndĩ hau ngĩgĩra nyanya rĩ nĩtwendanire na mũndũ ũmwe wa nduthi ũrĩa wangĩragĩra nyanya no twendana rĩ no twarĩ ndũgũ na ingĩ no ũcio rĩ nĩwe wahotire kũnyingĩria box ũcio nĩwe biũ. wakinyĩte kingi ũcio nĩwe wahotire biũ Ehe. na akĩnjĩra thiĩ ngacere kwao Ĩĩ. mũthenya ũmwe nĩndathire gũcera kwao na ngĩona ti kũ- onokorwo kwĩragwo kwa mwendwa gũtirĩ irĩma rĩ yes mwanake arĩ na kanyũmba ka rumu igĩrĩ na nĩ ka ndoro Aha. no ngoro nĩ yamwendire mm. na gwĩkinya nginya nĩ nĩ ngũra gwitũ ngĩthiĩ gwake ngĩtiga mwana oh nĩ kũra worire nĩ kũra ndorire no kũra kwĩ mũthenya kana ũtukũ ndorire gwĩ ũtukũ kwĩ hwainĩ Aha. ngĩhe nĩ mami ndathiruka Aha. hau na tondũ ndakũnjĩte indo ciakwa rĩ ndamenyire ngĩthiĩ tondũ kwarĩ December-inĩ Aha. ngĩthiĩ Wethi gũkũ warĩrĩire ndarĩire kwĩ mũthuri Ehe. twĩ kũu kwĩ mũthuri tu- after gũikaranga hanini ta mĩeri ĩrĩ rĩ Yes. nĩrwo atũmire twabangire tũtũme at- mũtumia magĩre mwana na nguo Mhm. Tũi- tũgĩkĩgĩra mũtumia na- na mwana na nguo tũgĩũka tũkĩambĩrĩria maica mwanake hĩndĩ ĩyo naigua nĩ warathiĩ na nduthi Mm. ngĩgĩa nda after kũgĩa nda rĩ na ngĩgĩa mwana nĩ rĩo mũthuri nake onire wĩra wa nduthi ndũrĩ mbeca ĩ akĩona wega athiĩ agacarie wĩra agĩthiĩ rũirũ kamakis kwendagia nyama agĩthiĩ kũu mwana wakwa akĩneneha hĩndĩ ĩyo mũthuri athirĩ nginya gĩkinya handũ akĩaga kũinũkaga mũciĩ Eh, Ĩĩ. na hĩndĩ ĩyo akoga kũinũka nĩ egũkũhũrĩra thimũ nĩ mũraria ndekũhũra thimũ Ah. Mm. Aha. rĩu naniĩ rĩ

baba witũ m- baba witũ akĩhe ngiri ĩmwe kĩnjia ndware mwana thibitarĩ no ngĩona handũ ha gũtwara mwana thibitarĩ rĩ ningĩoya ikinya na tondũ nĩnjigua akorwo rũi rũkamakici rĩ nĩngũthi kũmũcaria nĩngũthi gũcaria mũthuri Mhm. Rĩu ũgũthiĩ kũmwetha na makinya Ĩĩ. Aha. kĩroko gĩa- kĩ- kĩroko kĩmwe kĩa jumatano ngĩroka gũkĩra ngĩthiĩ Mm. o kuo thaa igĩrĩ ndarĩ mũkinyu Mhm. no rĩu rĩ Mm. ũ- ũrĩa ũrĩa ndathire kũria rĩtwa rĩ ũguo tiguo ĩtaga kũu nĩacenjirie nginya nĩacenjirie rĩtwa rĩtwa Aha. etanagia na ithe kana mwana wake ũguo etagwo Eh. koguo ndoria rĩ ngĩ- andũ manjĩra matirĩ maigua rĩtwa rĩu ĩga mwetarora mwana ĩ ũguo ahana rĩ ũguo ithe nĩguo akwa ahana Aha. ũmwe nĩguo anjĩrire ĩhĩ mwana ũyũ kũringana na ũrĩa ndona rĩ he mũndũ wĩtaga ng'ania ngĩmwĩra rĩtwa rĩu areĩta rĩ nĩrĩo mwana ũyũ etagwo Aha. ngiuma atanyonia tũgĩthiĩ tũgĩthiĩ akĩnjana mũndũ ũrainamĩire harĩa nĩwe nĩwe na ndũkamũnye nĩ ndakũrĩa tondũ mũndũ ũcio nĩ mũũru mũno Aha.

akĩnjĩra ĩ hĩ amba ũke nyambe ngũgũre gacai haha niĩ ndiaregire tondũ ndarĩ mũhũtu na ndaumĩte gwitũ tene ngĩnyua cai Mhm. na hĩndĩ ĩyo akĩnyua cai nĩ mũrarangia nake no tũtikwamba kwaria reke nyambe nyue Aha. ngĩnyua Maya mangĩ nĩ magũka. Ĩĩ, nĩmekwĩrehe Ehe. after kũnyua rĩ nĩrĩo anjĩrire nĩrĩo ndamwĩrire ĩ hĩ ndwara nyũmba nĩendaga kũrega no agĩcoka akĩndwara kũndwara rĩ kũingĩra nyũmba rĩ ndarora nyũmba rĩ nĩ ndonire aca na hĩndĩ ĩyo nyũmba igana atĩa nyũmba nĩ ya rumu ĩmwe ngĩmũria nyũmba ĩno kamũikaraga nau Mhm. nĩkĩ tondũ kũringana na ũrĩa ndarora igũrũ rĩ nona kwĩna nguo cia mũndũ mũka cia thĩinĩ ala tũkunĩko twa ũkĩ ngĩmũria nyũmba ĩno kamũikara nau akĩhĩnjĩra ĩhĩ tũikaraga na mwanake ũngĩ ngĩmwĩra nguo ici nĩkĩ cireka haha ĩhĩ nĩ mwanake ũcio ũrehaga hiki Eh. ndiagĩire na ngarari tũikarangĩte rĩ

agĩtũhe niĩ ndiaregire tondũ agithĩ nginya mũgate tũkĩnyua nĩ mũkũnyua Aha. na hĩndĩ ĩyo mũraria mũkĩnyua mũthuri we ndararia ĩ mũtumia ithuĩ nĩtwarĩra mũtumia Ehe. na mũgũkorwo mũkĩrana atĩa no kũnjire kũhana atĩa Eh, gĩcagi eh. no nake mwanake rĩ aretua nĩ mwana ararie nake no nĩ thoni ciramũrĩa Oh. niĩ ngĩki- niĩ ngĩ- tũkĩnyua na njiĩ gĩkinya akĩruga mũcere tũkĩrĩa Eh, Wa- wakinya nĩ hwainĩ ũgũikara rĩ kuma kĩroko thaa igĩrĩ Ĩĩ. Ĩĩ, ndũrĩ na ihenya niĩ nda- ngĩamba ngĩmwendera inũka Ehe. akĩnjĩra ĩhĩ Ĩĩ, akĩruta ngiri igĩrĩ akĩhe. Ngĩmwĩra hihi ndirenda mbeca, mwana nĩwe ndĩragũtigĩra. Ĩĩ. Akĩnjĩra hĩke mbeca ici ĩĩ nĩngoka wikendi ngĩoya mbeca, ngiuga ndikũrega mbeca. Ngĩmwĩra rĩrĩa ndoya mbeca ici rĩ, ũyũ mwana nĩndĩragũtigĩra. Ngĩohora mwana. Mũtumia mũtumia akĩnjĩra ĩ hĩ, tiga gũthiĩ, rara ĩ, ũgathiĩ rũciũ gwĩ gwĩ kĩroko. Ngiuga mũtumia ũyũ aranjarĩria ũguo rĩ, niĩ nĩngũrara. Gũgĩkinya hwa mwanake nĩathire mathaa ma thaa kenda ĩ, mwanake nĩacokire harĩa wĩra-inĩ. Nake mũtumia rĩ, Gwakinya thiracaraĩ nake nĩaumire agĩthiĩ. Kĩndũ thainyainĩ rĩ, ũyũ mwanake agĩũka nyũmba. Tũikarangĩte ĩ gũkĩringaringa gũgĩũka mũhiki ũngĩ. Ti ũrĩa ti ũrĩa uma kuo mũthenya. Ti ũrĩa uma kuo. Aca nĩ ũngĩ waingĩra. Mũhiki gũka rĩ, nake rĩ, mwanake nĩokĩte na nyama na ngima. Koguo rĩ, mwanake nĩakora mũtumia nĩakora tũkĩrĩa. Nake nĩerika ho nĩtwarĩa. na hĩndĩ ĩyo nĩ akuga we akuga nĩekũnjũria nũ nĩekũnjũria we wĩ ũ Eh. niĩ ngĩmwĩra ĩ hĩ niĩ ndĩ mũtumia wakũ wa gĩcagi Ndũkũmwĩra Na nĩkĩo- harĩ na ũngĩ nĩkĩo ũreka ũgũkĩte. gũkũ Eh. ndierire kũmuonia rĩngĩ matikarehane na ũyũ Ĩĩ. thĩna na nĩkĩo ũreka gũkũ ĩhĩ ngũrehete mwana ĩ wĩ ithe ĩ tondũ ona ũrĩa hana Mm. o nĩ maroraga mwana makanyitwo nĩ ihoru rĩa mwana Mhm. gwĩkinya mathaa ma gũkoma mũtumia rĩ mũthuri akĩnjĩra ĩhĩ

Thutha wa gũikara rĩ, niĩ ndanire ta thikũ ithatũ inya. Mhm. Ciathira rĩ, ngĩona ĩhĩ, tondũ mũ- wa mũthenya no ũrĩa ũmwe ndĩrona, no wa ũtukũ rĩ, Mhm. gũkĩte atatũ, koguo othe nĩ ana. Eh. Ngĩona gũkũ rĩ, gũkũ nanga gũgĩtumĩrwo, koguo na mũthuri ũyũ nĩ ona mũrimũ ndangĩa, Aha. niĩ ndaiguire ngoro yakwa ya- yanyitwo nĩ nĩ ihoru mũno, Mm. tondũ ũrĩ ona ngoro ya mũndũrũme ũyũ, no rĩrĩ, mĩtugo ĩrĩa areka rĩ, ndĩangenirie. Niĩ ngĩmwĩra nĩ ngũinũka. Mm. Nĩ anyongereire ngiri imwe cigĩũka ngiri ithatũ. Na akĩnjĩra weekend rĩ, nĩ ngo, nĩ ngoka. Nĩngoka. niĩ ngĩinũka weekend yakinya Wathi na rĩ mwana? ndathi na mwana weekend yakinya rĩ ona ndaigana gũka thutha wa ta mweri ũmwe na na mathĩna makwa rĩ OCS wa Rũirũ rĩ nĩahũrĩire thimũ akĩnjũria we nĩwe wĩtagwo Mac Wambui ngĩmwĩra ĩĩ nĩwendekana gũkũ borithi ĩĩ mũthuri guo rĩ e borithi ĩĩ e- nĩarathecire mũndũ na kahiũ ĩĩ Haiya. na nĩwendekana ũke nĩndoire ikinya ngĩthi nginya kuo After gũthikwo rĩ, nĩtwarire na ũũ CS akĩnjĩra ĩ hĩ nĩ mũhiki nĩ mũhiki ararĩ gwake mararũagĩra ĩ, aramũtheca na kahiũ na thaa ici mũhiki e ICU. Ngĩthiĩ kwĩ mwanake, ngĩũria mwa ngĩũria mwanake rĩu mbeca rĩ ndetio ngiri ikũmi mbeca cikuma kũ? Akĩnjĩra ĩ hĩ kwĩna kagombe ke mũciĩ ĩ thiĩ ũnyite wendie ĩ, ngĩmũria nacio iria ũrathũkũmaga rĩ ci ha? hihi nĩ ndĩrakoretwo twahũthĩra Mm. niĩ nĩ ũndũ wa kwenda mũndũ na ngoro ĩmwe rĩ nĩ kũinũka ndainũkire ngĩthiĩ ngĩendia kagombe ndendirie ikũmi na ithano ngĩũka ngĩmũruta kĩnjĩra ona ndikũinũka ĩ gũkũ ĩ tondũ andũ a gũkũ manjirire ndauma nĩ mekũnjũraga koguo hau na hau rĩ ngĩmwĩra ine indo iria ci nyũmba nĩ ha cio ndatigĩra mũhiki ũcio tũkĩinũka na mwanake tũkĩinũka na mũthuri rĩu mwathiĩ kwao twathiĩ gwĩcagi gwitũ rĩu kwanyu kana ĩhĩ kwa- kwao kwao mhm. Ĩĩ. twĩ kũu gĩcagi rĩ tũkĩanjia gũcina makara kũu mhm. gwake kwarĩ na mĩtĩ mĩnyua maĩ mhm. tũkĩanjia gũcina makara mhm. tũgĩcina ta ngonia ithano agĩthiĩ sagana agĩcaria wĩra kuo akĩona handũ kĩrabu-inĩ o wĩra wa gũcina nyama mm. koguo agĩcoka akĩũria oda ya makara akĩrwo athiage namo koguo ngonia ithano agĩtwara niĩ rĩ kwarĩ kĩndũ mweri-inĩ wa ikũmi cukuru yarĩ hinge mm. koguo ndahotete kuoya ciana ngacitwara gwitũ gĩcagi mm. mũthenya ũmwe ngĩmũria mbeca cia makara rĩ korwo atwarire kũ ĩ ndirĩ ndĩraheo wiki ng'ima anjĩraga ũguo rĩu nĩ ũndũ wa kũmwĩtia rĩ mũthenya ũmwe nĩ ainũkire gũka hwainĩ rĩ akinyire thaa thita cia ũtukũ akĩringaringa mũrango ngĩhingũra akĩingĩra ndarĩ hũthĩra ya kũnyua thigara akĩnyua thigara ya mbere akĩnjĩra ĩhĩ wanda ici ndĩna kanyama ndakũrehera haha na nĩ kahĩu ũrĩe akĩnengera nyama ngĩona nĩ amuthia ndigara ya kerĩ ngĩriga ũyũ mũndũ rĩ ndirĩ ndona ũguo rĩ na ndararehera nyama tũgakũra nake rĩ niĩ ndoire ĩyo nyama yakwa atekũmenya ngĩthiĩ ngĩmĩikĩria ngitĩ ngĩmwĩra ndathiĩ riko kũmũhiũhĩria maĩ ma gwĩthamba ndĩ riko ngĩhiũhia maĩ rĩ akĩnyita mbarubu akĩmĩgutha akĩmĩringithia rĩ ĩ oni ĩĩ nĩ ya cora Aha. akĩnjĩra no njuge maĩ macio ndũkũhiũhia ngĩmũria nĩkĩ kĩũru rĩu niĩ nani kuma hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ ndathire ngĩthiĩ na hau thutha wa nyũmba ngĩambata hau barabara ngĩthiĩ ngĩhitha hau ndehitha hau rĩ mũthuri ũmwe nĩ ũndũ wa kũigua mbu rĩ agĩũka akĩnjũria nĩkĩ wĩ- wehitha haha ngĩmũhe karũgano ũrĩa mũthuri ekũndengerĩtie na banga akĩnjĩra hi na name mũthuri ũcio waku ti mwega Nĩnda- nĩ ndakoretwo hau thutha rĩ nĩ ndahetwo karũgano ũrĩa arĩ thĩinĩ nĩ kũragana ngĩnjĩra me mũthuri ũcio waku nĩ mũragani ũmũmenyerere ndagakũũrage Mm. akĩnjũria nĩkĩ gĩgũkomete hau thutha waku kũrora rĩ nyama ĩrĩa ndeheire rĩ ndaikĩria ngitĩ rĩ ĩrĩire ya nyuma thutha na yoka yakoma hau ĩ- yaku- Yakua. yakuĩra hau ĩ. Aha. Koguo nyama Ũguo nyama ĩyo yuma- yarĩ na ndawa Ah, ah. rĩu niĩ ngĩrigwo atĩrĩ akĩnjĩra ĩ hĩ tathi kũrĩa ithe mũnini ũthiĩ wakome kuo ĩ no kuu ndũgacoke tondũ wacoka kuo rĩ mũndũ ũcio nĩ egũkũũraga Aha. niä ngä thiä ngä ta ithe må nini me haraihu we ngä thiä kuo ngä meta ngä mahe karå gano makänjä hä rara gå kå ä tondå Nĩ tũkamwĩta kĩroko ĩ twarie ndeto icio wega tũgĩkoma. Thaa ikũmi na ĩmwe rĩ, agĩthiĩ akĩgĩrwo gũtanakĩa ndakaume athiĩ. Agĩthiĩ akĩgĩrwo. Agĩrwo rĩ, agĩũka akĩũrio. Ndaregire, augire ĩhĩ nĩ bangi aranyuĩte ĩ, na nĩwe ũramuonetie ũru. Na nĩ anyuaga bangi mbere ĩyo hĩndĩ ĩyo mwaikaranĩtie nake? Niĩ tũgĩikarania nake rĩ, niĩ ngĩhũra nguo rĩ he mũbuto twanjĩraga ndikahũre no mũthenya ũmwe ngĩenda kũmenya nĩkĩ kĩho nĩ ekagĩra mũbuto ũcio ĩĩ nĩ- nĩguo athiaga naguo rĩngĩ gũtuĩra ng'ombe na agakũ- waga kũhũrwo ndũrĩ na gĩko mũno rĩu nĩ ndendire kũmenya gĩtũmi Mm. ndathiĩ kũ- gwĩka atĩrĩ ndathiĩ kũthi kũhũra rĩ warĩ mũkũnja no mena mwaka ngĩtambũrũkia nĩgetha hũre harĩa magũrũ-inĩ ngĩthiĩ ngĩkora hau nĩho ahithaga bangi bangi yarĩtwo hau no gakũnja wega mũno Mm. koguo rĩ Nĩ ndakoretwo ndĩmũrĩtie na akahenia ĩ hĩĩ ti bangi ĩyo nĩ nĩ thigara ici ciĩtagwo roaster. No ndoete mũ- ndoete ngoria mũndũ ũmwe akanjĩra ĩyo nĩ bangi. Koguo nĩ akoretwo akĩnyugucia bangi. Koguo akĩra ithe wao mũnini atĩrĩrĩ, ĩ hĩĩ nĩ bangi aranyuĩte ĩ na ndagacokera kũnyua rĩngĩ. Tũkĩaria. Niĩ ngĩona to ndiendage ndeto nyingĩ rĩ, reke njĩtĩkĩre. Akĩnjĩra ĩ hihi tondũ nĩ twanina ĩ, no hwaĩ-inĩ rĩ, ndĩrenda ngore ciana ciakwa mũciĩ hwaĩ-inĩ ngĩũka. Nĩwe wauga ũguo? Ĩĩ. reke njĩra ngamũhiũhĩria maĩ ndeto nĩ twanina mm. niĩ ngĩkiuga nĩ sawa ngĩthiĩ mũciĩ ngĩmũhiũhĩria maĩ agĩthamba agĩthiĩ wĩra ciakinya thaa inya rĩ akĩhũrĩra thimũ akĩnjũria wada ici ciana nĩ ũgĩrire ngĩmwĩra ĩ nĩ njũku nĩ ndahũra thimũ nĩ njũku na nduthi mm. no hĩndĩ nĩ kũmũhenia mm-hmm. niĩ ngĩrigwo mũndũ ũyũ ĩ uguo ete ciana ũguo rĩ niĩ hĩndĩ ĩyo nĩyo ndeharĩirie ngĩpaka indo nguo ciakwa ngĩta nduthi ĩkĩngue ĩkĩndwara gwitũ rĩu hwainĩ oka rĩ agĩkora gũtirĩ mũndũ akĩhũrĩra thimũ ngĩma niĩ nĩ thire gwitũ ĩ ndikwenda kũragĩrwo kũu gwaku rĩngĩ rĩu nĩ acaririe akĩrwo nĩ mũthĩ akĩrwo nĩ mũthĩ okorwo nĩ ũkwenda gũka rĩ ũcarie athuri ũke nao ũke nao yes acaririe anake a rika rĩake agĩũka nao akĩrwo nĩ mũthee aya rĩ Ati ati athuri athuri. ndenda athuri ma rika rĩakwa rĩu ta baba nĩrĩo athire athi rĩ ndaigana gũka Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩ, nĩ atũraga augaga nĩ egũka nĩ egũka no ndangĩokire tondũ nĩ arĩtwo nĩ mũthee. Tondũ nginya ndaneta baba tũgathiĩ cira gwa cibũ, mwana ũyũ wa kahĩĩ rĩ, amũhete mbakĩ atĩ arenda agĩe na ũrũme Na hĩndĩ take. ĩyo mwana ũcio aigana atĩa? Hĩndĩ ĩyo akĩmũhe mbakĩ, Eh. ena kĩndũ na mwaka ũmwe na nuthu. Eh! Na hihi mwana ũyũ aheo mbakĩ A- akũbũ- Aheo a- mbakĩ arutaga mũnyegerera mũno. Eh. Nĩ arutaga mũnyegerera mũno.

mweri wa kenda mwana wakwa agĩthaka kau kahĩĩ rĩ Mm. gagĩthaka kena kĩndũ mĩaka kenda hau ũguo Mm. gakĩheo mũithikiri gagĩtwarithia rĩ gakĩgwa Mhm. kagwa rĩ na gatinjĩre nĩ kagwa Mhm. ngĩona agĩthua ngĩmũreke njehe nĩ mũithikiri agũire naguo Mm. ngĩmũtwara thibitarĩ akĩhũrwo mbica mũrang'a Mhm. akiuga gũtirĩ na thĩna akĩrwo hatirĩ na thĩna ti kunĩku akĩohwo bandage Mhm. ngĩ- ngĩona ndaratiga gũthua ngĩmũtwara maragwa kwa mahĩndĩ ngĩmũtwara thagana nĩ ndĩmũtwarĩte ibitari-inĩ o ũguo Mm. akerwo gũtirĩ na thĩna no kwĩ December rĩngĩ ona kũu nĩ kwarehe thĩna ningĩ ngĩmũcokia Mũrang'a makiuga gũtirĩ na thĩna Mm. ndamũtwara kwĩ ndagĩtarĩ wa mahĩndĩ ũngĩ Thagana rĩ no anjĩrie kũgũrũ kwĩ nĩ kunĩku Mm. Ngi- a- makĩnjĩra ndĩmũcokie Mũrang'a Mũrang'a mamũhũra mbica rĩa rĩa gatatũ rĩ January rĩ no gwatuĩkire ĩ kũgũrũ kũu kwĩna thĩna ĩ mũtware wondi tũgĩthiĩ wondi makiuga nĩ arthritis agĩthecwo cindano thate tu cia arthritis makĩona kũgũrũ kũu rĩ Gũtiracenjia. gũtiracenjia Aha. gũgĩtuĩka ĩ hĩ reke arutwo kanyama ĩ ka, ka biopsy ĩ marore kana nĩ cancer no rĩu maramũruta rĩ matinamũhũra mbica ya nyama MRI mone harĩa nyama ĩraumĩra Eh, koguo makĩ- makĩmĩruta makĩmĩtwara thieta ũkĩonekana gũtirĩ na mũrimũ ndarĩ na kansa mweri-inĩ wa gatatũ rĩngĩ ronirũke na kũu ndikanacoke rĩngĩ na ngakĩ mũciĩ nĩkĩ kĩinũka Mweri wa kanya ũgĩkinya rĩ, kũgũrũ kwaimbĩte biũ, tũtiakomaga nĩ kũrĩra. Ngĩrwo nĩ mũndũ ndĩmũtware Kijambe, nĩkuo kwa ndagĩtarĩ a mahĩndĩ. Ngĩmũtwara Kijambe. Twĩ Kijambe rĩ, nao rĩ, makiuga mwana ũcio nĩ arabatara mbica ya MRI, na matikoragwo. Magĩtũtũma Kikuyu. Tũgĩthiĩ Kikuyu. Twathiĩ Kikuyu rĩ, no ũmenye rĩu tũrathiĩ na tũkainũka. Tondũ ona tũtirĩ na mbeca. Gũthiĩ Kikuyu rĩ, tũkĩandĩkĩrwo mbica. Na hĩndĩ ĩyo mbica ĩyo ĩĩ nĩ ngiri twendi. nĩ ahũrirwo na makĩona hena nyama na akĩandĩkĩrwo gũthiĩ theater akĩrutwo biopsy agĩthimwo akĩoneka ena cancer na ĩ stage 4 nĩ spreadete nginya gĩthũri gĩtuĩka ĩ hĩ nao Kikuyu rĩ nao matikona maũndũ ma kemo koguo tũinũke ĩ tũmenye ũrĩa tũgũthiĩ Kenyatta nĩ twainũkire tũgĩũka tũkĩra mũtungatĩri wa gwitũ nĩ atũteithĩrĩirie mũno tũgĩka ka harambĩ na tũkĩona mbeca tũkĩhota kũgata nginya kandi tondũ tũtiarĩ kandi no twathire Kenyatta gũthiĩ Kenyatta rĩ gwĩtuĩka stage rĩu ona twa- ũndũ wa mbere twathi Kenyatta rĩ acio mona rĩ nĩ ndakuĩte ngoro mũno tondũ manjie stage four rĩ mwana ndangĩhona stage four atĩ ĩkorwo ĩ stage ya mũico ndũngĩhona cancer gũcoka gũgĩtuĩka ona theater mwana nĩ ambĩrĩirie kemo after gũthiĩ kemo rĩ Mweri-inĩ wa ikũmi rĩ, rĩu hĩndĩ ĩyo twathiaga Kemo rĩ, twathiaga ngerwo thina kĩrĩa ndĩnakĩo nĩ andũ a gwa Socio. Tondũ ũrona kandi nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamĩka ũguo- ndamĩka- ndamĩgata kau ũguo ndĩ- ndĩrĩ kĩrĩa matured biũ, ngaruta kĩrĩa ndĩnakĩo nao makandĩhĩra. Koguo my father rĩ, arutaga wĩra wa watchman Thagana. Arĩhaga o ngiri inyanya. Koguo nĩ ahotaga kũhe ngiri ithano, ngathi nacio Kenyatta o mweri o mweri, nao arĩa makahota kũndĩhĩra icio ingĩ andũ a Socio. Tũgĩthiĩ, no kũu mweri wa ikũmi na ũmwe rĩ, Mweri twenty six rĩ, kwarĩ Sunday rĩ, my father nĩ athire kuohora ng'ombe twĩ nake, akĩringia ng'ombe rũĩ rĩ, agĩtwarwo nĩ rũĩ. Koguo atwarwo nĩ rũĩ rĩ, ihinda ni- rĩu ningĩ maũndũ makĩ- makĩritũha makĩria. Tondũ Ũrĩa ũrĩa- ũragũteithagia tondũ ũrĩa na ngiri ũrandeithagia ithano. nĩwe. Rĩu na gũtirĩ nginya mũndũ watũteithirie hĩndĩ ĩyo. Tondũ nginya WhatsApp rĩ, nĩ ndahingũrĩte WhatsApp ya bamĩrĩ, rĩu andũ a gwa baba. Twahingũra WhatsApp rĩ, Andũ acio maugire atĩ Mercy nĩonire biacara mwana ti mũrwaru. Ndonire bia- biacara ya kũrutaga. Nĩmaugire atĩ ndonire biacara ya kũrutaga, na ũndũ ũcio nginya baba ũkĩmũrakaria mũno. Nginya kũndũ mahĩtanirie nao. Baba nĩagĩ pass. December rĩ, rĩarĩ ihinda iritũ mũno, tondũ o kĩu twateithĩrĩirio nakĩo rĩ, nĩkĩo ndahotire imwe kũrĩha kũrĩa. January nayo mweri twenty nine rĩ, nĩyo mwana wakwa nake arendirwo kũgũrũ. gwatuĩkire nĩ athiĩ kamũira ithathatũ gũgĩtuĩka rĩu no ambe arengwo kũgũrũ ruo nĩ rwanyihanyiha tondũ arĩ na ruo mũno hĩndĩ ĩyo ararengwo ena mĩaka igana tena mĩaka ikũmi Ah, Mm. rĩu nĩ last year aha. rĩu nĩ this year This year January yu January, eh, January nĩ aha. warengwo kũgũrũ mweri 29 tũkĩheo rũtha mweri 30 February twainũka mũciĩ rĩ kĩronda rĩu gĩokire gĩkĩneneha mũno nginya kũndũ kĩanungaga hmm. kwĩ mweri ithathatũ rĩ ningĩ ngĩmũcokia thieta ngĩmũcokia Kenyatta rĩngĩ kĩronda nĩ kĩarehe thĩna kũmũcokia mweri ithathatũ rĩ mweri mũgwanja agĩthiĩ thieta rĩngĩ gwĩtuĩka ningĩ ekũrengerwo ha igũrũ biũ tondũ arengĩirwo ha igũrũ warengwo rita rĩa kerĩ ĩĩ rĩa kerĩ nĩ arengirwo na after kũrengwo rĩ mwana ũcio arĩ na ruo mũno mhm. tondũ hĩndĩ ĩyo arengwo rĩa mbere rĩ Ndekĩrĩtwo counseling. Tondũ nĩaugĩte atua kũrenga ũrĩrĩ we akahe kũgũrũ gwake ainũke nakuo. Aya mari- aya- aya maigua ũrĩa arauga rĩ, makĩmenya matikũmwĩra ake- magĩthiĩ kũmũrenga. Koguo rĩrĩa athire kũrengwo rĩ, niĩ ndahũrĩrwo thimũ ndera ũthiũ rĩ, dad nĩanjũririe mum, ũrarĩgire kũnenga kũgũrũ ma? Ũguo ndũnyendete? Ingĩmwĩra aca. Kũrarengire nĩgetha gũthondekwo nĩ ũgũcokerio. Ũguo nĩguo ndambire kũmũhenia. Koguo ona rĩrĩ rĩake rĩarengwo rĩ. ndeĩtĩkĩrire na ngĩbindwo niĩ ndĩmũtige kũu nĩgetha ahote kuona ciana iria ingĩ kũu ahote kũgĩa na, na courage niĩ nĩ ndakĩmũtigire kũu rĩu nginya rĩrĩ maragomire rĩ nĩo ndĩrahũrĩirwo thimũ tondũ tũmagĩre nginya rĩrĩ kũragomirwo nĩguo mũrahũrĩirwo nĩo tũrahũrĩirwo thimũ tondũ tũmagĩre tondũ ona gũtikĩrĩ na ũndũ ũrathiĩ na mbere no kĩronda kĩrarĩ kĩhonu ona korwo itirahonete biũ rĩ nĩ kĩrokire kũhonera mũciĩ rĩu nĩ mwegega rĩu Ĩĩ. Ta twĩre hihi mĩaka ĩyo kuma gũthukania na mũthuri waku nginya gũka andũ aria a mwana waku, ruo rũrĩa ũkoretwo ũkĩgerera na mathĩna marĩa ũgereire ta wĩ ta mũtumia na nyina wa ciana ici? Nĩ ngoretwo ngereire ruo rũnene mũno, tondũ nĩ wona nĩ twathukania na mũthuri, ningĩ nĩ twoka handwari nĩ aingĩra, ningĩ my father nĩ a pass, rĩu ningĩ mwana thaa ici ndarĩ kũgũrũ. nginya ũkarigwo kana nĩ ũ wahĩtĩirie. No ngacoka ngona atĩrĩrĩ, maũndũ mothe rĩ, Ngai akoragwo na gĩtũmi kĩamo. O na ũguo mwana arengetwo kũgũrũ rĩ, thaa ici mwana nĩ arenda gũcoka cukuru, o na rĩu no egũcoka ndĩna wĩtĩkio nĩ egũcoka. No nĩ ruo rũnene mũno, mũndũ mũnini ta niĩ ngereire ruo rũu ruothe. Nĩkĩo niĩ ndĩrehoya andũ a rika rĩakwa, kũingĩra kĩhiko-inĩ o ro ũguo rĩ, mũtikaingĩrage kĩhiko-inĩ o ro ũguo ũtambĩte kũmenya mũndũ, ũtambĩte gũthuthuria mũndũ ũkamenya ũrĩa ahana. Rũciũ rwa mwana ũyũ hihi na matanya marĩa wĩ namo, na nginya mwana ũyũ watwĩra nĩ arenda gũcoka thukuru, hihi matanya marĩa wĩ namo na ũrĩa mwĩrĩtwo nĩ ndagĩtarĩ mwĩrĩtwo atĩa? Rĩu kemo ndarĩkĩtie, nĩ atigĩtie kemo ingĩ ithathatũ, na thaa ici mwana nĩ arabatara kũgũrũ, no ndĩna mwĩhoko kĩrĩa endaga gũgatuĩka rĩ, niĩ ndĩna ma no agatuĩka tondũ ndingĩenda gũkua ngoro tondũ ingĩkua ngoro nake nĩ ndamwonire nĩ gũkua ngoro thaa ici ndĩmwĩkĩraga hinya ngamwĩra kĩrĩa wendaga gũgatuĩka rĩ ona kũgũrũ nĩ ũkuona ona okorwo ndirĩ na mbeca rĩ ndiramwĩra kũgũrũ nĩ ekuona na egũcoka cukuru mwana ũcio mũkĩaria nake augaga angĩenda gũkanatuĩka kĩ mũtũrĩre-inĩ augaga endaga gũgatuĩka pilot kana agũre ngari yake atwarithagie no rĩu nĩ hakinyĩte handũ akanjũria mamu ndĩtwarithagia kũgũrũ- ndĩtwarithagia ngari itarĩ kũgũrũ No rĩu nĩ ũndũ wa gũthiĩ nake thibitarĩ mũno rĩ, na kuona mũndũ ũtarĩ kũgũrũ rĩ, rĩu nĩ ndĩmwĩrĩte ehe ona kũgũrũ nĩ ũkuona. Kũgũrũ kũ- Rĩu ndĩmwĩraga kũrĩa atinirio rĩ, nĩ akareherwo kũngĩ ta kũu ekĩre. Mm. Mhm. Ah, ngwenda tũgĩũka kũrĩkĩrĩria ũtũhe namba yaku ya thimũ twĩre ah, na mũndũ wothe ũrakwĩrorera mũndũ ũngĩenda kũnyitanĩra nawe hihi na njĩra ya ũteithio ona njĩra ĩrĩa mũndũ angĩhota gũkũnyitĩrĩra nayo Ah, ũngĩmoria atĩa Niĩ andũ a wendi mwega no ndĩmwĩhoe, Ta rĩu nĩ ndĩrathiĩte gũkũria kũgũrũ, ndĩrerwo nĩ ngiri igana rĩa fifty, na thaa ici ndirĩ ona kĩ. Nĩ ndĩrahoya andũ a wendi mwega, ona ũngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũĩ, niĩ ona ti mbeca ngwenda, ũngĩhota kuoya mwana ũmũĩkĩrithie kũgũrũ, no njokie ngatho mũno. Na ũngĩkorwo hau na ũteithio ũrĩa wĩnaguo, no ũnginyĩre na zero seven nine seven, zero four seven. 8:30 rĩtwa nĩ Mac Wambũi Njoroge. Mac Wambũi. Ah, thengiũ mũno na hihi tũgĩrĩkĩria no nyende gũkũmĩrĩria ngwĩre mwana ũcio ngai no akũmũririkana na no ũkorwo ũcio nĩwe ũgakorwo arĩ ũteithio kũrĩ bamĩrĩ yanyu mũtigakue ngoro na nĩ njũĩ arĩa magũkorwo makĩrorera tabarĩra ĩno ah, nĩ magũkorwo magĩkũnyitĩrĩra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ namba-inĩ ĩyo watũhe mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe ona amenye kũrĩa mwana akoretwo akĩrigitĩrwo, kana hihi mũndũ ũngĩkorwo na kũndũ angĩhota gũkwĩra ũtware mwana, na rĩngĩ akorwo agĩgũteithĩrĩria ũrĩa mwana ũcio angĩgĩa kũgũrũ, nĩ ũgũkorwo ũgĩkwarĩria namba-inĩ ĩyo wakorwo ũgĩtũhe. Na nĩ njũĩ mũndũ ũgwĩtwo Sam Mapesa, namba ĩyo nĩ egũkorwo akĩmĩkĩra haha screen-inĩ, nĩgetha ũngĩenda kwaranĩria na Mercy no ũkorwo ũkĩaranĩria nake kũhĩtũkĩra namba ĩyo. Na tũgũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria hau, no ũrĩa ingĩenda gũkwĩra tũkĩrĩkia nĩ atĩ, Ah, ririkana ũyũ nĩ mũtumia watũhe rũgano rwake thĩna akĩingĩra kĩhiko-inĩ e mũnini atambĩte gũthuthuria na atambĩte kũmenya hihi ũndũ ũrĩa arabatara na gĩ- eh, kĩhiko kĩu gĩgĩkorwo gĩkĩmũinainia na njĩra nene mũno na thutha ũcio mwana wake agĩcoka akĩrwara nginya agakinyĩrĩra handũ agatinio kũgũrũ Eh, no nyende gũkwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno ũngĩkorwo wĩna ũteithio o wothe ũngĩkorwo ũgĩteithĩrĩria ah, kana ũngĩkorwo wĩna ũhoti waguo nĩ tũnyitĩrĩre macĩ nĩgetha mwana ũyũ acoke thukuru na mũno makĩria kĩoneki gĩake na kĩroto gĩake gĩkorwo gĩgĩkinyanĩra. Tũkĩrĩkĩrĩria oro rĩngĩ ngũririkanie atĩ ũmemerekia ũyũ wakorwo ũgĩgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũkawa-inĩ wa Palmera gũkũ uh, taũni ya Mũrang'a na mũkawa wa Palmera ũrĩ gatagatĩ ga taũni ya Mũkũyũ na kwa maĩ uh, kũng'ethanĩra na Maguna Supermarket hau nĩho mũkawa wa Palmera ũrĩ na gũkũ no ũke ũhurũke ũke na bamĩrĩ yaku ũke ũrĩe kĩrĩa ũkwenda wenda mĩcemanio kwĩna nyũmba cia mĩcemanio nyũmba cia gũkoma ciĩ gũkũ na no gũkena ũkorwo ũgĩkenerera na njĩra njega. Oro rĩngĩ ngũririkanie nĩ tũrũgamĩrĩirwo na njĩra njega nĩ eh, Sifa Properties arĩa marathiĩ na mbere na gũkũrehera ng'ũndũ nginya rĩu kurĩte kwĩna riũa hĩndĩ ciothe aya makwendagĩria ng'ũndũ kũndũ kwega kũndũ ũtakerira na kũndũ ũtakoiga atĩ haha nĩ wahenereirio. Na o ho tũkĩrĩkĩrĩria ngũririkanie atĩ ũmemerekia ũyũ wakinyanĩrio na njĩra njega nĩ mũndũ wĩtwo Sam, ũrĩa nĩwe CEO wa Mapesa Production, arĩa nao maratigĩrĩra atĩ okorwo nĩ igongona wĩ narĩo, nĩ ũrenda kũhũrĩrwo mbica, nĩ ũrenda kuoerwo video, okorwo nĩ ũrabatara igongona kana mũtabania wa igongona MC akorwo agĩgũtebereba na njĩra njega, Mapesa Production nĩ marĩ haha nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ makũrũmbũiya na njĩra njega. Na namba ciao cia thimũ ũngĩenda kũmakinyĩra nĩcio icio ũrona haha ũguo na ũkorwo ũkĩaranĩria nao kuma gũkũ kwa Robert Gakure niĩ ndĩrathiĩ na mbere na kũhungura matũra-inĩ niĩ njĩtagwo mũhunguri Robert Gakure na nginya mũthenya ũcio ũngĩ asante sana na Ngai wa muoyo arokũrathima thank you